سڵاوتان لێبێ فێرخوازانی دەی وێژەیی لەم ڤیدیۆیەدا دێینە وانەی سێ لە بەشی دوو باسی لۆگاریتمەکان ئەکەین دیارە کە لۆگاریتم کرداری پێچەوانەی هێزەکانە هەروەک چۆن لێدەرکردن پێچەوانەی کۆکردنەوەیە واتا لۆگاریتم پێچەوانەی هێزە بۆ نموونە گەر هاتین لێرە بەراوردمان کرد لە نێوان لۆگارتم و شێوەی توانی با بیمزانین چۆن شێوەی توانی ئەگۆردرێ بۆ شێوەی لۆگارتمی و بە پێچەوانەیشەوە. سەرەتا ڕوونە کە لێرە شێوەی توانیمان هەیە، هێزی هەیە، بیەکەمان بنچینەیە، بەڵام ئەم بیە نابێ یەکسان بێ بە یەک و هەروەها ئەبێ گەورەتر بێ لە سفر. توانەکەی ئێکسە یەکسانە بە ئەی. کاتێ بمەوێ.

توان ئێکسەکەیە لێرە دائەنێم واتە توانیم شێوەی توانی بگۆڕم بۆ شێوەی لۆگ وە بە پێچەوانەیشەوە ئەتوانم شێوەی لۆگەکە بگەڕێنمەوە بۆ شێوەی توانی بە هەمان شێوە. گەر هاتوو نمونەیەکمان وەرگرت لۆگی سەد بۆ بنچینە دە یەکسانە بە دوو ئەمە هاوتای نوسینیەتی لە شێوەی توانێکە لێرە ڕوونە کە بنچینەکەم. ژمارەکەی ژێر جییەکەیە کە بریتییە لە دە واتا بنچینەکەم هەمان شت لێرە ئەبێ بە دە باشە ئەم بنچینەیە کە دەیە توانەکەی چەند ئەبێ گەر سەرنج بدەی لێرە توانەکەمان ئەوەی پاش یەکسانەکەی لە لۆگەکە واتا توانەکەم لێرە دووە واتا دەتوان دوو یەکسانە بێ بە چەند بە ئەیەکە ئەیەکە چەنە لێرە سەتە واتا دەتوانی دوو یەکسانە بە سەد. ئەم نموونەیە ڕوونیەکاتەوە کە ئەتوانین بە هەمان شێوە شێوەی لۆگارتمی بگۆڕین بۆ شێوەی توانی. لێرە خشتەیەکمان هەیە ئەتوانین شێوەی توانی بگۆڕین بۆ شێوەی لۆگارتمی و بە پێچەوانەیشەوە. لێرە شێوەی توانیمان هەیە بابزانین بنچینەکانمان چیە و توانەکەی چیە و شێوەی لۆگارتمیەکەی چۆنە. لێرە شێوەی توانەکەمان دوو توانی شەشە یەکسانە بە شەست و چوار لێرە بنچینەکەم دووە توانەکەشم شەشە بۆیە ئەتوانم شێوەی لۆگارتمێکە بنووسم شێوەی لۆگارتمێکە وتمان لۆگە نووسین بنچینەکە لە ژێری جیەکە دانین بەهای توانەکە لێرە چەنێ بوو یاخو نرخەکەی شەست و چوار بوو یەکسانە بێ بە چەند بە ئێکسەکە کە توانەکەیە لێرە شەشە، واتە لۆگی شەست و چوار بۆ بنچینە دوو یەکسانە بە شەش. نموونەی پاشی، حەوت توان دوو یەکسانە بە چل و نۆ، بنچینەکەم حەوتە، توانەکەم دووە، بۆیە ئەتوانم شێوەی لۆگارتمییەکە بنووسم. بۆیە لۆگارتمی بنچینەکە کە حەوتە بۆ چل و نۆ یەکسانە بە دوو. بە هەمان شێوە ئەو نموونانەی پاشیشی بە هەمان شێوە بنچینەکان دیارییەکەین توانەکان دیاری ئەکەین بە شێوەی لۆگەیان نووسین بۆیە بە شێوەیەکی گشتی با بزانین پێناسەی لۆگاریتم چیە بە ژمارە ڕاستی ئێکس دەوترێت لۆگارتمی ژمارە موجەبی ئەی بە بنچینە بی وتمان کاتێک بی یەکسان نەبێ بە یەک وە گەورەتر بێ لە سفر دەنووسرێت بە ئێکس یەکسانە بە لۆگی ئەی بۆ بنچینە بی ئەگەر ئەمە بگۆڕی بۆ شێوەی توانی ئەکا بە بی توانی ئێکس یەکسانە بە ئەی نمونەیەکی لەسەر وەرەگرین نمونەیەک لە شێوەی توانی بۆ شێوەی لۆگارتمی بگۆڕە واتە ئەمانەی پێدراوە هەمووی شێوەی توانیە ئێمە هەوڵەدەین بە شێوەی لۆگارتمی بیاننوسین دێین بۆ یەکەم دانە، دوو توانی پێنج یەکسانە بە سی و دوو. ئەمە شێوەی توانییە، هەوڵەدەین بە شێوەی لۆگارتمی بینووسین. سەرەتا ئەینووسینەوە، دوو توانی پێنج یەکسانە بە سی و دوو. لێرە بنچینەکەم دووە، واتە لۆگی دوو بۆ کێ؟ بۆ سی و دوو یەکسانە بە چەند؟ بە توانەکە کە پێنجە. بۆیە شێوەی توانیم گۆڕی بۆ شێوەی لۆگارتمی. گەر سەرنج بدەی لێرە ئاڕاستەکە بە هەردوو لایە، واتە منەتوانم شێوەی توانی بگۆڕم بۆ. شێوەی لۆگارتمی و بە پێچەوانەیشەوە توانم بیگەڕێنمەوە. دووەم دانە، سێ توانی دوو یەکسانە بە نۆ. لێرە سێ توانی دوو یەکسانە بە نۆ ئەتوانم بگۆڕم بۆ شێوەی لۆگارتمی، بنچینەکەم سێیە واتە لۆگی سێ بۆ کێ؟ بۆ نۆیەکە یەکسانە بە توانەکە کە دووە. ئەمە دووەم دانە. سێیەم دانەیان، چوار توانی سێ یەکسانە بە شەست و چوار. ئەمە شێوەی توانەکەیەتی. گەر هاتوو گۆڕیم بۆ شێوەی لۆگارتمێکە، ئەنووسم لۆگی بنچینەکەم چوارە، بۆ شەست و چوارەکە یەکسانە بە توانەکە کە سێیە. دێین بۆ کۆتا دانە کە پێنج توانی سفر یەکسانە بە یەک. وەکو ڕوونە کە هەموو ژمارەیەک توانی سفر بێ یەکسانە بێ بە یەک. ئەمە شێوە توانەکەیەتی. شێوە لۆگاریتمیەکەی، لۆگی بنچینەکەم پێنجە بۆ یەکەکە یەکسانە بە توانەکە کە سفرە. ئەمە. بە شێوەیەکی گشتی پێناسەی لۆگارتم بوو کە پێچەوانەی هێزەکانە، ئەتوانی هێزەکان یاخو شێوەی توانێکە بگۆڕی بۆ شێوەی لۆگارتمی وە بە پێچەوانەیشەوە، دێینە نمونەی دوو ئەڵێ لە شێوەی لۆگارتمی بۆ شێوەی توانی بیگۆڕە واتە ئەمانەی پێدراوە هەموویان شێوەی لۆگارتمیە هەوڵەدەین بە شێوەی توانی بیاننوسین یەکەم دانەمان. لۆگی هەزار بۆ بنچینە دە یەکسانە بە سێ. ئەمە شێوەی لۆگارتمییە، هەوڵەدەین بیگۆڕین بۆ شێوەی توانی. سەرەتا بنچینەکەم لێرە دەیە، واتا دە، پاش یەکسانەکەم سێیە کە توانەکەم ئەنوێنێ، واتا دە توانی سێ یەکسانە بە هەزار. دووەم دانە، لۆگی هەشتا و یەک بۆ بنچینە نۆ یەکسانە بە دوو. لێرە بنچینەکەم نۆیە، توانەکەم پاش یەکسانەکەیە، نرخەکەیشی یەکسانە بە هەشتا و یەک، واتە نۆ توان دوو یەکسانە بە هەشتا و یەک. سێیەم دانە، لۆگی سەد و بیست و پێنج بۆ بنچینە پێنج یەکسانە بە سێ. ڕوونە کە بنچینەکەم پێنجە و توانەکەم پاش یەکسانەکەیە، واتە پێنج توانی سێ، نرخەکەیشی یەکسانە بە سەد و بیست و پێنج. کۆتا دانە، لۆگی یەک بۆ بنچینە دە یەکسانە بە سفر. لێرە بنچینەکەمان دەیە، توانەکەمان پاش یەکسانەکەیە کە سفرە، واتا دە توانی سفر یەکسانە بە یەک. دەی لێرە سیفەتەکانی لۆگاریتم وەرەگرین، ئێمە وتمان لەبەر ئەوەی لۆگاریتم پێچەوانەی هێزەکانە، بۆیە هەر سیفەتێک لە سیفەتەکانی هێزەکان دەبنە سیفەتێک لە سیفەتەکانی لۆگاریتم. دەی لێرە سیفەتەکانی لۆگاریتم لە خشتەیەک ڕوون ئەکەینەوە بە نووسین و بە ژمارە و هەروەها بە جەبر، بۆیە با هەرێک لە A و B و هەروەها C ژمارەی ڕاستی موجەب بن، بە مەرجێک سی نابێ یەکسان بێ بە یەک چونکە سی لێرە بنچینە ئەنوێنێ لە یەکەم دانە لۆگاریتمی ئەنجامی لێکدانی دوو ژمارە لێرە ئەی و بییە ژمارەکان بریتییە لە کۆی لۆگاریتمی هەردوو ژمارەکە واتە لۆگی ئەی جارانی بی یەکسانە بە چی لۆگی ئەی کۆی لۆگی بی واتە هەموو لێکدانێک لە لۆگ ئەتوانین بگۆڕین بۆ کۆ دووەم دانە لۆگاریتمی ئەنجامی دابەشکردنی ژمارەیەک بەسەر ژمارەیەکی تردا بریتییە لە ئەنجامی لێدەرکردنیان، واتە لۆگی ئەی لەسەر بی بۆ بنچینە سی یەکسانە بە چی؟ لۆگی سەرە کەم لۆگی ژێرە، واتە هەموو کەرتێکە توانیم بگۆڕیم بۆ لێدەرکردن و بە پێچەوانەیشەوە لە لۆگاریتم هەموو لێدەرکردنێک ئەتوانین بگەڕێنینەوە بۆ شێوەی کەرت. سێیەم دانە، لۆگاریتمی هێزی ژمارەی موجەب بریتییە لە لێکدانی توانی هێزەکە لە لۆگاریتمی ژمارەکە. واتە لۆگاریتمی A توانی B. ئەم توانە دێتە پێش لۆگارتمەکە جارانی لۆگاریتمی ژمارەی A ەکە. ئەوەی پاشی لۆگاریتمی ژمارەیەک بۆ بنچینە سی یەکسانە بە سفر واتە لۆگاریتمی ژمارەیەک هەمیشە ئەکا بە سفر بنچینەکە هەرچەند بێت کۆتا دانە لۆگاریتمی ئەی بۆ بنچینە ئەی واتە ئەم دوانە یەکسان بن هەمیشە لۆگاریتمەکە نرخەکەی ئەکا بە یەک واتە ئەم سیفەتانە ئەتوانی بەکار بهێنی بۆ سادەکردنی هەر بڕێک کە لۆگاریتم لەخۆ بگرێت. با بێ نموونە لەسەریان وەرگرین. نموونە پێنج ئەڵێ، هەرێک لەم بڕانە بە سادەترین شێوە بنووسە. ئەم بڕانە گەر سەرنج بدەی هەموویان لۆگاریتم لە خۆ ئەگرن. گەر بێم بۆ یەکەم دانە، لۆگاریتمی حەفتا و پێنج بۆ بنچینە پێنج. با بزانین بە پێی سیفەتەکان ئەم لۆگاریتمە بە پێی توانا و بە پێی سیفەتەکان چەنێ ئەتوانین سادەی بکەینەوە. لۆگاریتمی حەفتا و پێنج بۆ بنچینە پێنج بریتییە لە حەفتا و پێنج، ئەتوانین بە شێوەی لێکدانی دوو ژمارە بنووسین، سێ جارانی بیست و پێنج. یەکەم سیفەت لە سیفەتەکانی لۆگاریتم کە وەرمانگرت، لێکدانی لۆگاریتمی لێکدانی دوو ژمارە ئەبێ بە کۆ، واتە ئەبێتە لۆگاریتمی سێ بۆ بنچینە پێنج کۆی لۆگاریتمی بیست و پێنج بۆ بنچینە پێنج. ئەمە لۆگاریتمی سێ بۆ بنچینە پێنج بە هیچ شێوەیەک سادەتر ناکرێتەوە، دائەبەزێ کۆی، بەڵام ئەم بیست و پێنجە ئەتوانین بە شێوەی توانی بنووسین کە بریتییە لە پێنج توان دوو، یەکێ لە سیفەتەکانی لۆگاریتم ئەوەیە کاتێ توانم هەبوو ئەتوانین بیهێنینە پێش لۆگارتمەکە، واتە ئەبێتە دوو لۆگاریتمی پێنج بۆ بنجینە پێنج. و هەروەها لۆگاریتمی پێنج بۆ بنچینە پێنج وتمان کاتێ یەکسان بێ ئەم ئەیە لەگەڵ بنچینەکە هەمیشە یەکسانە بێ بە یەک نرخەکەی واتە دووەکە جاران یەکەکەین تەنها دوو ئەمێنێتەوە دووەم دانە لۆگاریتمی دوو بۆ بنچینە چوار کۆی لۆگاریتمی سی و دوو بۆ هەمان بنچینە کە چوارە. لێرە کۆمان هەیە بۆ هەمان بنچینەن کە چوارن بۆیە ئەتوانم ئەم کۆیە بگەڕێنمەوە لێکدان واتە ئەم لۆگ چوارە بە هاوبەشی وەرگرم و بیانکەمە لێکدان ئەبێتە چی ئەبێتە لۆگی چوار دوو جارانی سی و دوو بەم شێوەیە گەڕانمەوە بە پێی سیفەتی یەکەم دوو جارانی سی و دوو ئەکاتە شەست و چوار ئەم شەست و چوارە ئەتوانم بە شێوەی توانی بینوسم کە چوار توان سێیە ئەم توانە دێتە پێش لۆگەکە ئەوەی ئەمێنێتەوە لۆگی چوار بۆ بنچینە چوارە کاتی وتمان ئەم دوانە یەکسانە بن نرخی لۆگی چوار بۆ چوارەکە یەکسانە بێ بە یەک واتا سێ جاران یەک یەکسانە بێ بە سێ ئەمە بە سادەترین شێوەیە سێیەم دانە لێدەرکردنە لێدەرکردن وتمان ئەتوانین بکەینە دابەش و بە پێچەوانەیشەوە لێرە لۆگی پێنج سەد بۆ بنچینە پێنج کەم لۆگی چوار بۆ پێنجە لێرە هەمان بنچینەم هەیە پێنجە ئەتوانم ئەم کەمە بکەمە دابەش واتە لۆگی پێنج بۆ پێنج سەد لەسەر چوار کورتیانەکەمەوە سەرە و ژێرە ئەکاتە لۆگی پێنج بۆ سەد و بیست و پێنج سەد و بیست و پێنج بە شێوەی توانیە نووسم پێنج توانی سێیە ئەم سێە توانە دێتە پێش لۆگەکە ئەبێتە سێ جارانی لۆگی پێنج بۆ پێنج لۆگی پێنج بۆ پێنج یەکەکە واتا سێ جارانی یەک. کۆتا دانە ئەم بڕەم هەیە کە لۆگی هەشتا یە بۆ بنچینە دە کەم لۆگی چلە بۆ بنچینە دە کۆی لۆگی سی بۆ بنچینە دە کەم لۆگی شەش بۆ بنچینە دە لێرە دێم سەرەتا لۆگەکەم هەمان بنچینەی هەیە دایەگرم لۆگی بنچینە دە ئەوەی ئەمێنێتەوە ئەم دوو بڕگە یەکەم کەمە لە نێوانیان، ئەم کەمە هەوڵ ئەدەم بیکەمە کەرت ئەکاتە هەشتا لەسەر چل بەم شێوەیە. ئەم کۆیە ئەکەمە لێکدان لە نێوان ئەم دوو بڕە و ئەم دوو بڕە. واتە ئەم کۆیە ئەکەمە لێکدان. ئەم دووانەی دیکەش سی کەم شەش ئەیکەمە کەرت ئەبێتە سی لەسەر شەش بەم شێوەیە. لۆگی دەیەکە داگرم ئەمەشیان هەر هەمووی کورت ئەکەمەوە. ئەکا بە دە بۆیە لۆگی دە بۆ دە بە پێی سیفەتەکان یەکسانە بە یەک. دەی نموونە شەش وەرەگرین ئەم هاوکێشانەشی کار بکە گەر سەرنج بدەی لێرە هاوکێشەکانمان لۆگاریتم لە خۆ ئەگرێ لە نموونەی یەکەمدا. لۆگاریتمی ئێکس بۆ بنچینە دوو کۆی لۆگاریتمی سێ بۆ هەمان بنچینە کە دووە یەکسانە بە لۆگاریتمی دوانزە بۆ هەمان بنچینە کە دووە واتە هاوکێشەیەکی داوە پێم لۆگ لەخۆ ئەگرێ بنچینەی لۆگەکان هەر هەمووی دووە و ئەیەوێ شیکاری بکەم شیکار واتە نرخی ئێکس بدۆزمەوە. لێرە گەر سەرنج بدەی لێرە دوو لۆگارتمەکەی لای چەپ لە نێوانیان کۆ هەیە بە پێی سیفەتەکان ئەتوانم ئەم دوو لۆگارتمە بە شێوەی لێکدان بنووسم سەرەتا لۆگی بنچینە دوو داگرم ئەم دوانەش لێکدان ئەکەم ئەبێتە سێ جارانی ئێکس لەم بەرەوە ئەمە هەر تەنها خۆیەتی دایەگرین لێرە ئێمە نرخی یاخو بەهای ئێکسمانەوێ ئەبێ لەم لۆگە ڕزگارمان بێ بۆیە دێم ئێکسپۆنێنشیەڵ نەخشەیەکە بۆ هەردوولا وەرەگرم لەلای چەپەوە سێ ئێکس ئەمێنێ و لەلای ڕاستیەوە دوانزە ئەمێنێ هەردوولا دابەشی سێ ئەکەم نرخی ئێکسەکەم یەکسانە بە چوار ئەمە شیکاری ئەم هاوکێشەیە کە لۆگاریتم لە خۆ ئەگرێ دووەم دانە لۆگاریتمی دوو ئێکس کۆی سێ بۆ بنچینە دە یەکسانە بە یەک لای چەپ داگرین لای ڕاست ئەم یەکە ئەتوانین بە شێوەی لۆگارتمی دە بۆ بنچینە دە بنووسین ئەمە بەپێی سیفەتەکان یەکسانە بە یەک واتا دێین لە جیاتی یەکەکە لۆگارتمی دە بۆ بنچینە دە ئەنووسین ئەم دەیە گەر سەرنج بدەی ئەم لۆگی دە بۆ ژمارە دەیە هەر وا هەڕەمەکی نەمان نووسی. بە پێی چی هێنامان ئەم لۆگی دە بۆ بنچینە دەیە؟ بە پێی لۆگی لای چەپ. بنچینەکەمان دەیە، لێرەش ئەبێ لۆگێک وەربگرین بنچینەکەی دە بێ لەبەر ئەوەی دوای خۆمان ڕزگار کەین لە لۆگارتمەکە وەکوو ئەمەی ئێرە. بۆیە لۆگی دە بۆ دەمان وەرگرت. پاش ئەوەی ئەم یەکەمان بە لۆگی دە. بۆ بنچینە دەوەرگر دێم ئیکسپۆنێنشیەلی هەردوولا وەرەگرم بۆ خۆڕزگارکردن لە لۆگی بنچینە دە لەم بەرەو دوو ئێکس کۆی سێ ئەمێنێتەوە لەم بەریشەوە دە سێەکە ئەهێنینە لای ڕاست ئەبێتە دە کەم سێ حەوتەکە دوای دابەشی دووی ئەکەین ئەکا بە سێ و نیو ئەمە بەهای ئێکسەکەیە لە شیکارکردنی ئەم هاوکێشەیە کە لۆگ لە خۆ ئەگرێ خواتان لەگەڵ.